Y dyn sy'n gwisgo'r ddraig neon pinc yw Eddie Dennis. Prifathro yn ystod y dydd, ond yn ei amser sbâr mae fe'n reslo ar hyd a lled Prydain mewn amryw o ddigwyddiadau i nifer o gwmnïau reslo annibynnol, gan gynnwys Attack, Chaos, IPW UK, Fight Club Pro a Progress.
Nes i dechrau gwylio reslo pryd o'n i'n fathu pum mlwydd oed, jyst WWF. So ni'n gwylio hwnna am flynyddoedd a byth rili yn yn gwbod fod fod indie wrestling ar ga'l yn y UK. Nes i neud jŵdo fel plentyn jyst nag o'n i'n meddwl ch'mo' o nâi neud jŵdo nawr a wedyn felly myn' ymlan. Ond nes i dechre mor hwyr t'bo' o'n i fallt'i yy tair ar hugen pedwar ar hugen cyn dechre so yy o'n i moyn dal lan 'da pawb. So, es, nes i symud mas i Canada am chwe fis. Mae loads o wrestling ar gael yn y UK, mae jyst braidd yn anoddach i ffindio. Dwi'n cofio match gynta, obviously, oedd, oedd e'n Carnival, uh, rywle yn y Midlands, oedd y ring yn, t'bo, mor dal a hyn falle. Ond na, dyna'r ffordd mae pawb yn dechrau, ch'mo'.
Mae Eddie'n galw'i hunan yn 'The Pride of Wales'. Ond shwt beth yw y sîn reslo annibynnol yng Nghymru?
A wedyn nes i neud lot o sioes yn Cymru yy jyst ar draws Cymru yy sioes lleol Welsh wrestling a o' honna'n grêt achos o'n nhw'n rhedeg rili rili rili amal. Nes i dechrau'r gimmick o'r uh, Pride of Wales, oedd uh, Oedd y bychan oedd yn redeg o sioes yn Cymru, oedd e moyn fel Welsh superhero. So oedd e moyn uh, bychan Cymraeg, Cymro Cymraeg, oedd hi siarad Cymraeg, uh, achos oedd e moyn adeiladu. Tro real cynulleidfa yng Nghymru. A wedyn pryd o'n i 'di symud mas i Llunden a o'n i'n neud lot mwy o sioes yn Lloegr nes i newid e a o'n i'n rili sort of patriotic villain Cymraeg, so ni'n gweithio ar sioes efo pawb yn Sais, a ni'n galw nhw'n Sais, t'bo, neu o'n i'n canu'r National Anthem, a, a t'bo, o'n i'n cered mas efo'r uh, efo fflag, ch'mo, a pethau fel yna. Ond mae di newid nawr eto, so nawr, rhan fwyaf o'r amser, dwi'n neud sioes yn Lloegr, ond Doing good guy. Lot o'r Gavin yn spacey humour t'bo a like oh what's occurring? What's going on butt? I'll smash you face in! Pethe fel 'na t'bo. Mae Eddie yn dysgu wrestlers o bob oedran sydd â photensial yn Ysgol Progress yn Llundain. Mae Eddie hefyd yn wrestlo yn ei sioeau mawr, Chapters, sydd yn cael eu cynnal yn Camden a Manceinion bob chwech wythnos, ac yn gwerthu allan mewn munudau! Os dyn ni'n rhoi un sioe gwael ymlaen o flaen 200 person, Dyna 200 person sydd ddim yn meddwl fod wrestling o Brydain yn any good. Sdim digon o fans 'da ni i colli 200 person. Y dyn 'ma yw Jimmy Havoc. Oedd e'n bencampwr Progress am bron i flwyddyn. Mae fe hefyd yn athro'n Ysgol Progress ac yn cael ei gasáu gan ffans o bob rhan o Ewrop.

Uh, I'd like to think it is. I think yeah, says because of me. Uh, shows are selling out with me on them. Dwi moyn gweld
sut mae reslo yn Pryden gallu tyfu. Dyn ni chi cael teledu aml ar gyfer reslo yn Pryden. Yn, yn y set-up sydd currently yn Bryden, creu gyrfa real Tibod, chi'n gallu cael teulu efo, chi'n gallu prynu tŷ efo. Dyw honna ddim rili yn yn realistig. Sa i'n credu bod e'n rhywbeth chi'n gallu hybu fo- bobl i wneud, timod. Like, os dych chi moyn wneud e, dych chi moyn wneud e, chimod. I fod yn hollol onest, mae'r holl thing yn rhy anodd i wneud os dych chi ddim yn caru e. Os os dyw 90 y cant o pobl ddim yn gwybod, Bod e ar gael, dwy'n meddwl bydd hanner y bobl 'na yn rili hoffi e os by' nhw'n mynd i sioe. Dwy'n ffindo fe anodd credu fod rhywun ddim yn hoffi be' dyn ni'n neud.